Xi drabi, it-teknoloġija tista' tkun ta' sfida kbira għal-lingwi ż-żgħar, minħabba li l-ġganti tat-teknoloġija spiss jiffavorixxu lil miljuni fuq l-eluf, u lil eluf fuq il-mijiet. F'din ir-rokna se naraw kif nistgħu nużaw l-ittri Maltin fuq aġġeġġi teknoloġiċi differenti biex indawru f'vantaġġ dak li għall-ewwel jaf jidher bħala żvantaġġ. Jekk tuża l-Windows 10, tista' tikteb bl-ittri kollha tal-alfabett Malti mingħajr ma tniżżel tipa ġdida. Sabiex tagħmel dan, l-ewwel trid tagħfas fuq il-buttuna tal-Windows li tinsab isfel fuq ix-xellug. Tfittex Settings. U tagħfas fuq il-kelmtejn Time and Language. Minn hemm imbagħad trid tgħaddi għas-sezzjoni Region and Language. Minn hawn ikun jonqsok l-aħħar ftit passi. Agħżel il-kelmiet Add a Language, sib il-Malti u agħfas fuq il-buttuna Options sabiex tagħżel it-tip ta' tastiera tiegħek, jiġifieri t-tip ta' keyboard li tuża. Issa li l-lingwa Maltija hija attivata fuq il-kompjuter tiegħek, Tista' tagħżel li taħdem biha billi tfittixha mil-language bar, qrib l-arloġġ. Billi l-Malti mhu se jtellef xejn mill-użu tal-Ingliż, il-lingwa Maltija tista' tħalliha attivata l-ħin kollu. Issa tista' tikteb bil-karattri Maltin billi tagħfas buttuni li normalment ma nużawhomx. Ngħidu aħna Il-ġ u l-ħ nistgħu niktbuhom billi nagħfsu l-buttuni tal-parentesi l-kwadri. Issa nistgħu niktbu wkoll l-aċċenti billi nagħfsu l-buttuna ALTGR u l-vokali li nixtiequ naċċentwaw. Jekk nużaw Mac bl-OS X, huwa daqstant ieħor faċli li nużaw il-karattri Maltin. F'dan il-każ, irridu nidħlu fil-menù tal-Apple, nagħżlu System Preferences, Imbagħad, Language and Region, u fl-aħħar ngħafsu fuq Keyboard Preferences. Mis-salib iż-żgħir li jinsab fin-naħa t'isfel tax-xellug, nistgħu nagħżlu li naħdmu bil-lingwa Maltija fuq il-Mac. Sabiex l-attivazzjoni tal-Malti tkun kompluta, ikun jonqos biss li nagħżlu l-Malti miż-żigarella ta' fuq. Billi ngħaffsu fuq il-bandiera murija ħdejn l-arloġġ. Għal aġġeġġi oħra bħall-mobiles u t-tablets, insibu diversi apps li jistgħu jaqduna. Ngħidu aħna, Għall-IOS, nistgħu nużaw l-app Maltese Keyboard ta' Keith Galdies, filwaqt li għall-Android nistgħu nużaw il-Multilingo Keyboard. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, Għandu dokumenti aġġornati u bi spjegazzjonijiet ċari ħafna dwar l-użu tal-Malti fuq aġġeġġi teknoloġiċi, b'tagħrif utli għall-verżjonijiet differenti kemm tal-Windows kif ukoll tal-Mac. Għal aktar tagħrif, inħeġġukom iżżuru s-sit tal-Kunsill fuq www.kunsilltalmalti.gov.mt, tagħfsu fuq Riżorsi, imbagħad fuq Teknoloġija. Il-ħolqa Il-Malti fuq mezzi diġitali għandha twassalkom għat-tagħrif dwar il-Malti fid-dinja teknoloġika. Bl-għajnuniet tal-lum il-ġurnata, huwa faċli ħafna li nużaw il-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja, inkluż fl-oqsma diġitali. L-għażla jekk il-Malti jitħaddimx fuq il-kompjuters u l-mobiles hija f'idejna.